Aɣerbaz n ssebt, anda yettili daymen uselmed ɣef tɣawsiwin yuran deg tira iqedsen, amek i nezmer ad nesfaydi deg-sent ass-agi. Ass-agi ad nmeslay ɣef snat n teḥdayin neɣ ɣef snat n tlawin deg tira iqedsen, yiwet qqaren-as Raout, yiwet Istar.

Naomi nettat tella d taɛebranit nettat d urgaz-is. Yeɣli-d llaẓ ɣef tmurt-nni anda ttilin akken. D llaẓ-agi i ten-yeǧǧan ad ruḥen ar yiwet n tmurt-nnaḍen deg berra n Isṛail. iwakken ad idiren. Dɣa nettat d sin warraw-is. Argaz-is nettat d sin warraw-nsen. Dɣa tezweǧ i warraw-is dinna, mi ayen yeḍran siku yemmut urgaz-is, mmuten warraw-is, qqiment-d tlatin-is. Dɣa ad nwali d akken deg teswiɛt-nni yiwet deg tsellatin-is tuɣal ma d yiwet teqqim rawet teqqim akk yeɛni ttemɣart n dayla-s Ayagi-ni isebgan-ayaɣ-id d akken ttilin di mumu difisil anda ttɛeddayen d yimdanen fell-asen. Xaṭer yaɛu ni prov d tameqqrant anda Rawit akk Naomi ɛeddant-d fell-as anda qqiment tura d tuǧǧal Anda deg teswiɛt anda yeɣli-d llaẓ ɣef tmurt, amek ara tqableḍ taswiɛt am tinna? Maca Rawut akk temɣart-is uɣalent-d ɣer tmurt tamezwarut n dagla-nsent, dɣa ad tnaf d akken ufant-d yiwen yesɛa

wiyaḍ. Dɣa, iwakken ad tt-id-icafaɛ, iwakken ad tt-yerren d aglas, ilaq ad iruḥ qbel ad iẓer wiyaḍ wid i s-iqerben mliḥ ma yella ad tt-rren. Et le texte deg tektabt-agi n Raoult yenna-k d akken yiwen ur tt-id-icufaɛ, yiwen ur tt-id-yerri. Dɣa, yekkes-d arkasen-is neɣ yekkes-d sebbaḍ n d ayla-s, anda isers-iten axaṭer d tagi i d lɛada d akken mi ara tcafɛeḍ ad tekseḍ sebbaḍ n dayla-k arkasen n dayla-s wayagi semtkayaɣ-id ɣef Musa asmi i yemmuger Sidi Ṛebbi tikti tazwara daxel inajel Sidi Ṛebbi ini-as kkes arkasen-ik axaṭer deg umtiq-nnek i tebdeḍ akken d amtiq iqedsen en réalité Sidi Ṛebbi Yettmeslay-d ɣef ccafuɛa i yebɣa ad d-icafaɛ taxelqit, xaṭer stan sin akar d akken ad kkseɣ sebbaḍ-nni ad ten-ǧǧeɣ dinna, stan sin am akken d aɣerbul. Dɣa iwala d akken dagi Buaz icufaɛ-d rawt. Wa nwali d akken d acu-t usselmed n wayagi-ni, d akken mi ara iruḥ akken akk i tusirem, yeɣli-d llaẓ, tella-d lmut, Sidi Rebbi ittcafaɛ-d. D akken kra, les circonstances de la vie merra ur zmirent ara ad beɛdent neɣ ad aɣ-sbeɛdent ɣef Sidi Rebbi. La même chose daɣen Esther. Anda yella deg tektabt n Esther, anda yella yiwen umdan qqaren-as Haman. Haman-agini ila tufi i wakken ad yessenger agdud aɛbrani. Ila tufi. Kkes-d d acu ur yexdim, kkes-d d acu yani ur d-igir ɣef igdud-nni neɣ ɣef Marduxay yellan d ɛemmi-s n Ister i wakken ad t-issenger. Mem yewweḍ mem le roi d-immal akk anda ixdem-d mem un décret i wakken anda ad sengren agdud-nni merra.

Ur ittezmir ara ad issenger agdud n Sidi Rebbi, axaṭer Sidi Rebbi d nettan ki mazmanini ki contrôle tout. Et les deux histoires à gagner, ama Raoult neɣ Estir, sefganayen-taɣ-id amek les circonstances n ddunit akkit merra ur zmirent ara zdat yani lebɣi n Sidi Rebbi. d akken akken bɣun akken yebɣu weɛdaw yexdem agdud n Sidi Rebbi ɣer taggara d-iffeɣ d agdud yesɛan tarennawt xaṭer ddan akk d lmasiḥ ɣef tmagwa-agi a gma neɣ wetma ur ttagad ara les circonstances de la vie neɣ les accusateurs neɣ aɛdawen